my country people, now welcome back to my channel today the one for double wahala um, season don't come out come fire shots at fina over her statement for her recent podcast wey be say she do so for those of una wey be say no know who the one be the one na comedian him come him come out for big brother naija um double wahala season and big brother come bring am as guest um to entertain the big brother naija all stars housemate so they call am that night make e come do comedy show and the comedy the thing was very dry wey be say e come cause the problem between him and white money so the guy na person wey be say he has turned himself to be a troll online him dey throw everybody anything wey fly pass the one is always there to attack the person so for Phyna recent podcast Phyna make a statement wey be say don dey trend and people don dey call her out because of that particular statement wey be say she make if you never subscribe to this video please try and subscribe like this video help me share am so that e go go viral and drop your comment for the comment section below una thank you So di statement wey be say Phyna make wey be say dey make everybody cry online, she mention talk say after di show when she win am finish say she go um club one day for there na im one particular guy come come dey tell her say e go give her five million naira so that e go run her carry her go hotel all those type of thing so di girl she come politely refuse am Some people come dey come and dey call Phyna say she dey lie, say she collect the money, say nobody offer her five million naira, all those type of thing. Make una listen to wetin she talk before I um drop the comment under that post. club one day club wey be say me i dey ball i dey turn up by myself straight up

People be legit thinking celebrities and influencers are lying when they say people dash them money randomly. Just because it's not your reality doesn't mean it doesn't happen. The only reason why I don't announce mine is simply because I don't want billing. Now the truth, I don't mention this thing to una before to say most of all these celebrity, the same way be so una they carry on money vote for them. I saw some people they carry their money, they dash them physically. So say na one person na dash 67 million contribute seven million for sisi wey she take wey dey add take buy that mansion wey dey buy for her. People dey go out of their way to please this big brother naija housemate, the earlier una realize that the better so another person come come come say of all the things that never happened this never happened the most. una check where phyna talk say she meet this particular fan wey wan give her the five million na for inside club for club for those of una wey be say dey go club um make we no pre ten d for here if you be person wey be say dey go club you go see say a lot of things dey happen for club you fit go club person go even person fit even dash you money in the influence of alcohol so make we no even go that side she is not lying from wetin I from wetin I don um see so far for my life she no dey lie i know how many times wey be say i dey waka for road person go just see me i no be celebrity o nothing nothing you go just say please i wan give you this money i i saw you walking on the sun can you just take this use it to enter motor e dey happen so the same thing na dey happen to her so so i no see a reason why be say person go dey vex if she come out come dey talk this kind of thing so i no see am as lie the one come come out with the clout chaser um attitude come um dey call out phyna say phyna dey lie say there is no how wey be say um she go she go talk all those ones say make phyna provide proof say the guy really make make she bring proof like phone number or something so make una lis ten to wetin the one talk about this phyna

So as im make dis statement finish, Phyna and fans don take am lightly with him because they believe talk say the guy, everybody know the one na, him don use cloud chasing take dey push himself into spotlight. So make I read some of the comments under that e post. So the first person here come say, oh, is this what the one has reduced to? Trolling? or Omashe o. Na the truth, na wetin e don result to. The other day, he dey troll Davido. Another person come come come say how many people wey dey lie for this IG wey you dey verify looking for issues everywhere. The, I don tell una anywhere uh, problem dey anywhere wey be say cloud chasing dey you know say e get certain people name wey be say you fit say chase cloud you go make am Na so e just be for dis entertainment industry for wetin we don notice so far. There are some people wey be say if you call their name, you must make am. Na so e just be. Like Davido now, once you use Davido name chase clout, na must say you must make am. You must get engagement for your page, you must get followers, you must get everything. So na so e be for Phyna too. Once anybody wan just chase clout, dey use Phyna name take um chase the clout. You must get engagement. So na wetin the one dey find be that. So him come another person come come come say how many people where dey lie for this IG where you don verify okay I don read that one come say everybody wan sha use Phyna erase their dead career I don even forget say this one dey exist my dear me too I don I don I, a lot of people sef that's why I need to explain who the one be to una because most of una sef una fit don forget who him be so another person come say which kind question is that the one she already said is a random fan how will she know her number more moreover can just say dat to show off also in di guy side di next pesin come say dis one just like to dey put im leg hand and mouth for wetin no concern am till di till di dead career no rise still di dead career no rise the next person say i don't like the one but whatever he says about phyna is true period come put laughing emoji so imagine that type of place where we say people where we say they enter there you need to dress naked everybody go to see you as olosho even though say you no be olosho sometimes you might just even go to club to go and have fun but by the time you say you did there people go to see say this one na olosho make we go try our best they will offer you money so i don't see a big deal for inside this thing i don't see the lie where they for the honestly So the last person here say I pity this guy wife sha trying so hard to be funny but still not funny. Go find yourself another job Mr. Man. Fina never get time to answer the one. Eh, all of us know say Fina no dey back down from any fight. He call her name na that you dey oh. She go drag you to the ends of the earth so more na stay close because I dey very sure say Fina go respond to the one very soon and it's gonna be epic. Una take care una bye.